Studiýany diňleýjiler ähli türkmen halkymyza bolsun. Essalamu aleýkum gadyrly studiýany diňleýjiler. Ähli biziň türkmen halkymyza Kanadadan ýalkymly salam iberýän. Her biriňiziň ýaşaýan ýerleriňizde gowy durmuş bolup, bir Türkmenistana-da dolanyp barmak ählimize miýesser etsin, ýollaram açylsyn, ýurt içindäki häzirki möwç urýan bi kesel koronawirus, soň yzýandan ýene bir birneme çykdy, bu zatlaram topragymyzdan aýrylsyn, wapşe bütin dünýeden aýrylsyn. Biz Käbir adamlar pikir edýär, ýaňky biz Watan söýmeýän ýaly. Ýok, biz Watan söýýäs. Ýöne bizi bialaç käbirlerimiz bar. Käbirleri ine öz artda çykyp gaýdanlar bar, ol gizlin däl, ony köp adamlar bilýär. Ýöne mejbury çykanlar bar. O zatlaram biz göz öňünde tutmalydyrys. Ana, şol ýaňky zatlar men şuň bilen başlasym gelýär. Günüň dogan tarapyndan seredip, öwsün atýan Watanymyzy görjekdim. Parasatly bolsun diýip halkymyz, olar bilen bir hatarda barjakdym. Ýöne zalymlaryň zulumy bilen dogduk mekan indi bize daş galdy, daş boldy. Watanymyz, ata Watanymyz, gözel ýurdumyz bir topar namyssyz şeýtandan boldy. Talanlyýaz ýurdumyzyň baýlygy çagajyklaň agyzyndan alnyp, kimsi öýsüz kimsi ýurtsyz galýar, ynsan hukuklary elden alnyp. Aýlar günler geçýär ýyllar dolanyp, geçip barýar tüsse kimin burusap, mundan beter indi çydamak bolmaz, Üýrmäň indi halka azan it bolup. Men muny hökümet ýolbaşçylaryna ýüzlenýän, ýolbaşçylar däl ýolbaşçy sumoklar olar. Geliň indi ýaňky öz aýtjak ýaňky size ýetirjek içki duýgymy häzir size aýdyp bereýin. Ony häzir birazjyk neme edip şu şu Näme diýilýär? Bir gülki dälde bar, içi ýanyňdan bir gülküsi bar diýýärdi. Ýaňky e, köp sanly illeşlenme ne Moskwada ýaşaýarlar. Ay aýyrsana bolmasa olar bilýärdi men ýaňky şu an peredaça goýdumda, şu ýörite goýjagymy bilýärdiler-de. Olar olar pikir etmändirler, şony men goýjagymy. Ýöne men ony näme üçin goýdum? Şu prosto bara bir halk halk gör bara bir neme etseň bolýar her bir tarapyndan mysal üçin adam tanajak bolsaň da bir ýok zady şoň ýanyna ýa oň şol adam şoňa ýetirer diýip bir şo aýt onu şoňa ýetirýär onsoň ol o taýjaň edýär bu taýjaň etdi men ony başymdan geçiren zadymy aýtýan ýaňy ýakynda geçen ýylyň şu Näme şol noýabrdymy, dekabrdymy? Şu taýda men göz öňüme etdim. Onsoň bu ýaňky gepleşigem şo sebäpden goýdum-da, şoňa edil alkaş ýaly edip. Şol maňa alkaş diýenler bar, alkaş sözüni dykmaly ýerine dykaýsynlar. Bolmasa-da kömek gerek bolsa aýtsynlar, men özüm kömek ederin dykmana. Indi öýüňize saglyk diläp, indi başga tema geçeliň. Umuman, men olary siziň ýanyňyzda şeýdip aýdyp size bir näme diýilýär şu zada kyn edil häzir bi Türkmenistanda-da möwüj urýar. Oň yzyny almak üçin hökümet ýolbaşçylary dogry ýerinde hereket edýärler biraz. azjyk. Ýöne hälçe. Bu e, iki sany uçar biziň illeşlemedi Amerika alyp gitdiler, olaram karantine goýdular. Karantinde nähili edilýär? Olara nähili seredilýär? Eger Berdimuhamedowyň kellesi ýerinde bar bolsa, özüm ne dutor diýerler indi ýöne diş dutor ol diş dutor ol näme ol diş dutor onama onama başarmandyr ol mostuň ýanyna aşgabatda işlände we mary ýol tarapa gidende okey хорошо ine häzir ine gül ýaçak şäher guruldy aşgabat ak mermerden ol oý näme peýdasy bar şu ak mermerden jaý guranyň O taýda Türkmenistan halky şol ýerleri baryp, arkaýyn gezip bilmejek bolsa, ýerli ýaşaýjylar gijelerine arkaýyn köçä çykyp bilmejek bolsalar, olary ol blatnoý diýýä, zat diýýä, olar olary oňňan zat ýok. Olar häzir o blatnoýlar ýaňky ýurt ýolbaşçylary boldular. Arkaýyn gije Aşgabatda gezip bileňzok diýýär-ow. Mümkin däl diýýär. Näme baş bolmasa göwre läş-dä. Şo sebäpden onsoň häzirki Berdimuhamedowyň alyp barýan plany täze ýaňky täze paýtagt gurmak. Eý, bir kelläň ýerindemi seň-aý? Paýtagt gurmak, öňürti sen Türkmenistany keselden alyp çyk. Ol sen gaýta git näme üçin gurjak bolýaňa çenli aňsa bolýa. Ony häzir sen öz ogluňy getirip şol ýeri goýmak netiň bar. Düşýäňmi? Şo sebäpdedem häzir eýläk beýläk özüň çykyňok diňe ogluňy iberýäň. Bir näme edip ýöreniň bir kelläň ýerindemi seň-ä bir şu adamda egin bar. kelläni göterýän şol egin ýok sende. Sen ýöne prosto Türkmenistanyň baýlygyny OBSE diýýäň, bir ýaňky Amerika diýýäň şo taýlary paýlap otyrsyň sen. Näme habar ýokmyw? Şo sebäpden Berdimuhammet birazjyk kelläňi ýerinde getirägetdiň. Halk diýýän bolsaň, häzirem bir pursat. Ýaňky ol ýene-de bar-a ýaňky şol paýtagt gurýas diýip bar-a o taýda bilýärmiň näçe pullar jübä gitjegini? Ony köre mälim zat ol. Şo sebäpden hiç wagt bular ýaly zatlary şeýdip möwjap urmagynda biz özümiz hem hereket etmeli, to ýest töwerek daşdan hökman formada biz aýdyp durmaly. Onsoň ýaňky ol men bara oturyp haýran galýan-da, bir zady neme edýän-de, bir zada üns beriň, alkaş adam ol öli bilen name bu ýykylyp ýatandyr. Onsoň alkaş adamda şular ýaly muskul bolmaz. Şony biliň. Şuňa. Ýok, men hakykat zady aýtýan-da. Olara prosta gep gerek, adamlar barada bir nähilem bolsa bir neme etmeliler-ow bir. Bir näme diýilýär-eý? Umumy aýdaňda her kimiň öz düşünjesi bar. Ynha, ine, men ol Şatlyk Şyhyýew bilen çykyş edemde, Eee, aý, köpüsi neme edip, ýüz öwürip menden, How, janyňyz sag bolsun! Gepleşseňiz gepleşiň, gepleşmeseň tätelim gepleşiň. Her adamyň öz ýoly bar, Şatlyk Şyhyýowyň öz ýoly bar. Men islän adamym bilen gürleşerin. Islän adamym bilen. Men bar-a siziň diýeniňizi etjek bolsam, siziň aýdanyňyzy etjek bolsam, onda näme how bir bilen bir diktaturaň bir görnüşi dämi? Adam boluňar-ow! Şo sebäpden men ol muny diýmegim men Şatlyk Şeýhiowy gollaýan, gollamok diýmek däl. Prosta her adamyň özüne biz özümiz diýýäs-ä türkmen halkyna. Goý degme olaram edýän çykyşlaryny etsinler näme diýseler haklary bardyr özleriniň haklary bar ýöne dogry Şatlyk Şeýhewem bir käýerde gödek alyp barýan peredaçalary bar ony üns berýän oňa hemme adamlaram düşünýärem bilýärem. Onsoňam ol bir adam adam bilen, Eý, ýolumyz açyk bolsunlar-ow, beýtmäliň, Berdimuhamedow. Ýurtda pandemiýa gidip otyrka, iň esasy seň borjuň şolara jubur mazarçylyk. Bir azajyk barar-ow, bir azajyk bir ädim ätde, iki ädim yzyňa ädip gör, yzyňda näme bolup otyr. Ine, oba hojalyklarda, oba hojalyklarda spakoýno aýagyňa köwüş geýip çykyp bolanok diýýä. Aýagyňa rezin ädikli şeýle çykmaly diýýä. Nähili zaman boldy-ow? Sen ýöne ol Aşgabady gowuladym diýip, döşüňi kakyp ýörme. Başga welaýatlarymyz, başga raýonlar, kolhozlar Toý, indi häzir daýhan birleşigi edildi-de. Ozal ine, ine köp adamlaryň bir şeýle düşünjesi bar-da, Äý, ynha, biz SSR-e gaýdyp geljek bolýarysmy? Ýok, SSR-e absolýutno gaýdyp gelmeli däl. Oň geregem ýok. Ýöne goňşy döwletler bilen gowy ýaşamaly. Gatnaşykda hemme zatlary. Dünýädäki bolup geçýän zatlara biz özümiz her birimiz analiz berýäs, görýäs, bilýäs hem. Ine ýaňy-ýakynda bolan Gazagystandaky ýaňky hadysa. Ol hadysa, koneçne, gynançly hadysa. Onsoňam bir zady aýdyp bereýin şu taýda öz düşünjämi. Ýagny Ana şolar ýaly mirni demonstrasiýa etjek bolup çykanlar bar. Şoň gapdalyna nemeler gelipdir. Bi eli ýaragly. Şämi? Onam etdirýän kim? Oppozisiýada oturan köp oppozisiýa sumaklar. Sebäbi ýurtda bir zat boldumy, olar taýyn otyrlar. O taýda bu taýda ýaraglaram bar, gerek bolsa naýomnik adamlaram bar olaň. Ine indi häzir Ukraina bilen Orsýetiň arasyndaky dawa näme üçin gidip otyr? Ony Orsýet bilen Ukrainaň arasyndaky dawany tuzurýanam ýewropiýskiý hem Amerika tarapynyň politika tumanlary. Ol Amerikanyňam, Ýewropanyňam halkynda hiç hili günä ýok o taýda. Ýöne şutada bir belläp geçjek zadym, ine ýaňky ine nemisler, Germaniýa ýaňky ýarag zat bermekden häzir saklanyp otyrlar. Ol bir gapdalyndan gaty gowy zat. Sebäbi ol ýaraglar bir zada neme etmegi mümkin. Häzir Men men pikirimçe da, men pikirimçe, men özüm köne waýenni adam. Ha, men pikirimçe şeýleräk diýip pikir edýän, ýaňky häzir hiç eli uruş bolmaýar. Ýöne ýaňky geçirilen ýaraglar şo taýda galýar. Mümkin daşa şu daşary ýurduň instruktorlary, waýenni instruktorlar şo taýda galyp, ýaňky her hili tejribe öwretmekleri mümkin. Ýaňky ukrain waýenn adamlaryna, waýenn sallatlara olar hem näme mejbury. Ina bir gulagyma bir zat degdi. Ýaňky ýagny şu häzir gyzlaram ýaňky çagyrýar diýýär-de ýaňky goşun gullugyna. Dogry, gelin-gyzlar olar goşulyp bilýär, oň aldatda bir ýöne bir medisina tarapyndan bolsa ol başga mesele. Ýöne eline ýar alyp ol näme oň aldamanmyny? Häzir ýigrimi birinji asyr, ýigrimi birinji asyrda bir haýsy döwlet bilenem araňda bir gapma-garşylyk bir neme bir zat dörese şony gepleşigiň üsti belen çözmeli. asudalyk bilen çözmeli. Ol birek-birege basyş edip, ol hiç zat gaýtdylar-a. Olar bir zat isleýär, nirde, näme edip şol şol halky şeý ortada goh edip boljak. Sebäbi näme üçin? Amerikanyň baryp o SSR döwründen bäri baryp ir wagtdan bäri ondan öňem bar netolom Ýaňky Orsýedi özüne neme etmek, näme diýilýär şu, mejbur etmek-de özüne ýaňky to ýest gol asty saklaryber ýaly. Oňal hiç wagt bolmaýar, sebäbi her her döwletiň özüniň bir nemesi bar, öz düşünjesi, şo düşünjesi boýunça ine Wladimir Wladimirowiç Putinam Şol zatlar barada men pikir edýän, gije gündiz ýatmaýar diýsem hem şol men mamlamykam diýýän. Sebäbi näme üçin diýende, Walodýa da ol ýaňky köne biziň adamlarymyz, köne bir näme diýýär, bywşihniý bywaýt diýýär. Şoň üçin e, häzirden soň şutada ýene bir bir zady bellejek bolýar. Indi biziň illeşlemimiz gatam görmeliler, ne özüne opozisiýa diýen sumaklyň käbirleri. Indi häzir daže seslerini hem çykaryp bilenoklar şu Ukraina barada, Ýewropa düşünjeleri barada. Amerika düşünjeleri bardy. Sesini çykaryp bilenokdyr. Näme üçin? Häzir birden nemede etdi, nähili bolýar şu zatlar? E, şeýdip e, gepleşik bilen gutardymy? Soň şonuň aýtjagyny bilen köpüsini. Men bilýärdim, şuňaly gepleşik bilen gutarjagyny. Ýa-da başga tarapdan bolsun, ýaňky bir söweş başlat diýeli. Eto mala mala berýärmi? Şoňa. Eto mala berýärmi, şu naçinýosa wayna. Ýöne şu taýda şolar sesini çykaranoklar. Näme üçin? Ýa Ýewropaň politikasyndan gorkýarlarka ýa Amerikaň politika sumaklaryndan gorkýarlarka. Hiç zatdan çekinmeli däl o. Arkaýyn, ana, arkaýynçylykda şeýdip bir edýän işimiz arkaýynçylykda etsek, ana, şonda biz hakykatyň öňüni alarys, hakykatyň boljagyny bileris. Indi bolýar, geliň ýene Türkmenistana dolanyp geleliň. Berdimuhamedow, ýurt içindäki pandemiýany ýok etmek üçin näme etmeli? Näme etsek gowy? Geliň şony maslahatlaşalyň. Ozaly bilen-ä şu edil häzir Berdimuhamedow ýuwaş-ýuwaş öz ornuny tabşyrsa, sebäbi ol ýurdy dolandyryp bilenok, absolýutno dolandyryp bilenok, dolandyrmak islänogam ol. Sebäbi oňa barybir Gezip aýdym-saz gerek. Başga zat gerek däl. Indi men şo barada-da bir käbir zatlary aýtdym men şu daş duralýan şoňňal zatlardan, şoňňal adamlardan diýip. Gül ekseň gül ök, gülisi gelsin. Akar Akar ýap gaz, akar ýapdan joşup suw gelsin. Halkymyz aglaman, şat oýnap gülsün, Daşdy roliň iki ýüzli adamdan. Asla onda adam sypatam ýokdur Halk köpdür halkyň ýüregi päkdir Haram dag ýaly dünýä hiç gelen ýokdur Daşdy roliň päli azan adamdan. Öz halkynyň ganym duşmany bolýar Aglamak ýerine şad oýnap gülýär Watanymyzyň ganyn içýär begenýär Daşdy roliň Ganhor bolan adamdan. Sanjar aýdar setirlerim jemleýän, Arkadagy däl, öz halkymy gollaýan, Owadan nepe barjak ýeriň diýip soňlaýan daşdyr ol öň, bu gelmişek adamdan. Sebäbi Berdimuhamedow tä geleli bäri bir üns berýän bolsak, ol halk üçin edýän diýip, ol kiçi dilden bärde aýtýar. Düşüňmi? Emma halk üçin edýän zady absolýutno ýok şol adamyň. Ol bir çüýrük bir dünýä gelen. Bilemok, nädip şoňa şeýle boldy. Onam obyçno bar-a, şeýle bolýar-da, ýurt başyna Mysal üçin ine biri gelmeli bolsa täze hökman formada şoňa daşary ýurtdanam täsir edýärler. Daşary ýurtdan hökman täsir edýärler. Sebäbi näme üçin diýende ine mysal üçin aýdyp bereli şu töwerek daşyňdaky nemeler bar respublikalar, döwletler olar ýaňky özüne bähbitli adam şo tarap barsa gowy-da. Şo sebäpden ana şeýdibem şu gelmişek saýlandy diýip şeýdip pikir edýän. Sebäbi şolar ýaly zat bolmasa edil häzirki bolup geçýän pyssy-pujurlyklar bolmazdy. Berdim Hümmedow, ýene bir sapar aýdýan, eý, aç gözüňow! Sen paýly diýip bir zat kolhozdan, Aşgabadyň ýokarsyn neme, Baharymy, Baharyň aňyrsynda bir kolhoz bar, Leningrad diýip, şo taýdan. Paýly diýip, bir zakon. Ýöne ol aýdýarlar, gürrüň gelýär, habar gelýär, o taýy goýdular, sebäbi näme üçin diýende, ozaly bilen goýmazdan öňürti Paýlyny Aýmyradyň oglanlaryna ýok etdirdiler, Baýramalyň türmesinde. A soň o mana hezil edip, heşelle kakyp, iň bolmanda ýaňky Aýmyradyň oglanlary, e, men indi bir habary bilýän-de, nemede şol olam bir şol blatnoýlaryň biri eken, e, me Çärjewden. Ana şol aýlyň nemesine ýaňky aýly aradan çykandan soň, şoň huzuryna gelip gidenden soň, ýolda kakada poýizden zyňyp öldürýärler ony. Indi men bu zatlary diýmek bilen näme diýjek bolýan? Eger biz şo wagt, şo wagtlar ine şuň al diýýän bolsak, blatnoýlar, wor zakonlar. Indi siziň egniňizde pagon, Kabinetde otyrsyňyz siz siz wor zakon bolduňyz dokumentalny wor zakon bolduňyz. Eýtmäň anok bir ýöne goýýaň otayda butayda öz adamlaňňy aý öz adamlaň bolsa zatdan çekinmän kiselerini galňydyp halkyň haýryna kiselerini galňydyşyp ýörler. O sen Aşgabady bezedim diýip döşüňe kakyp ýörme Berdimuhamedow. Ýöne-ow, özüňi ölmänkäň heýkel gurup ýörsüň-ä. Sen adam bolsaň, Türkmenistany bütin dünýä tanadan, Mary Sakarçägeden Altymyrat neresse bar, şoňa goýardyň ýadygärligi. Şoň ştanga şeýdip göterip durşuna. Ol kabinetde bir neme göteren ol, Istan diýsem bolduň-aý sen-eý. Sen oňa daş göterseň, bilýärmiň niriňden nähili ses çykjagyny? Bütin şol sen näme şony göterseň, bütin şu zala gelenler gaçyp gider seň yzyňdan. Ana şo zatlara üns ber-de, Güm bol şo taýdan. Sebäbi sen halky dolandyryp bileňok, diňe sen halkyň içine aw atýaň. Welaýatlary welaýatlaryň üstüne küşgürjek bolýaň. Welaýatlar öňe ozaly bilenarow, eýläk-beýläk swobodno gidibilenoklar. Ýene bir sapar aýdýan, Berdimuhamedow, akylyň aýlanda boşat kürsini-ow, git. Menden, menden sorap, öňem bir çykyşymda aýdandyryn, menden sorap ýazýarlar, Rahman aga näme özüň boljakmy? Men-ä bar-a, rugsat berseler, şo taýy getirseler-de, eý, toýs, eý, ýurt düzelip, bir täze bir baştutan saýlansa zat etse, eger rugsat berseler, elime, elime gazonokosýlka bar, şony bersinler, Birem ol bag kesýän sekator bar, uly gaýçy. Şony bersinler maňa, başga zat gerek däl. Şo bagbançylyk edip, şeýdip gezip ýörjek spokoýno. Ýa-da bolmanda gitjek-de çopan boljak çölde. Berdimuhammedow, häzir bir zada üns ber, ana şo biziň çopanlygymyz senden ýüz esse akylly. Biziň çagalarymyz senden akylly. Bolýan zatlary analiz berip içine salyp otyrlar biziň çagalarymyz ýaşlykdan şeýdip özüne eý kesel tapýalar. Şoňmy? Ene atasynyň bolup ýörşüne seredip kesel tapýalar. Kim günäkär? Sen günäkär Berdimuhamedow. Konstitusiýany bozup geldiň hemme zadyň garşysyna çäre görmän geregine toýs ýaman hereketleň garşysyna çäre görmän Çäre görmegiň deregine sen özüň şu taýda baştutan bolýaň. Sen özüň prezident däl, sen prosto bir gelmişek, konstitusiýany bozup, eden etdilige ýol bermäne mümkinçilik berýän bir eşekguly sen. Şaňmy? Sen Gurbangulyýew däl, Eşekgulyýew sen. Ýa-da Berdimuhamedowmy ol? Men ýaňy aýdandyryn-a, ýaňky Stanyňa birden göteräýseň nähili iýsiň geljegini sen. Dogry, bu taýda bir käbir zatlary belläbem geçmeli, şuň ýaly. Ine, her adamyň bir öz düşünjesi bar, şony aýdyp bilýär. Kim bilen gepleşesi gelse, gepleşip bilýär. Ine, käbiri aýdypdyr şuň ýaly. Erdogan çykyş etdi. Oppozisioner däl. Men men öz düşünjem bar. Şu içki düşünjämi hem islän adamym bilen paýlaşjak. O sebäpden wara ol köp adamlara aýdar ýynaman da. Adamyň ýaňky birazjyk ana şol şony edýänler maňa şol alkaş nemesini tap. ýatdylar-da. Onuň men ýaňky şu peredaçany häzir aýyrdymmykam diýende, Ony ýöne köp ildeşlerimiz hem bilýärdi-de meň goýjagymy. Ýöne olar pikir etýärdi, men goýaryn diýip pikir etmeýärdiler-de. Ana, şol iň esasy zady. Olar ony pikir etmeýärdiler men goýaryn diýip. Zeleli ýoklaý, ol näme diýilýär, ol men wara bir çykyş edemde, Özümi görkezjek bolup adamlara bir näme şu öz näme diňleýjilerimi köpeltjek bolup men o zatlary çykyş edermok. Prosto meni islän adam diňlär, islemedik özleri bilýär ol men adamy zastawit edip bolmaýar. Maňaýyna aýna biri ýazypdyr. Äý, sen diýe näçe ýyl bäri diýe daşary ýurtda, seň diýe podpisçikleriňem az diýe. Maňa bar-a, az bolsun, uz bolsun. Men ol şony isleýän. Şo sebäpden bar-a, şu günki şu günki gepleşigi, şu günki siz bilen size ýetirýän ýürek arzuwlarymy, ýürekdäki jemlän zadymy şuň bilen gutarasym gelýär. Galar taryhda. Ýöne ussada ýene bir zady ýatlaýyn, öňem bir aýdyp geçendir indi. Şu men ýazýan goşgulymy men o gazýe zat üçin ýazamok, sebäbi bu goşgulary hökman bir Neme gowy bir nemede ýazmaly-la bir näme diýe, edebi dilde diýilýämi, näme şo. Men ýöne ýaňky bir, aý, diňlän bir düşüner diýip, şo sebäpden ýazýan. Diňläň, galar taryhdan. Gyş hem geçdi, ine indi ýaz geldi. Tomus düşüp, güýz hem geler dolanyp, ýöne gelmez ölüp giden gerçekler, ýürek bölen Watan söýen goçaklar, Galar ýüreklerde goýulan tagma, Ýarasyny goýup gider yz bilen. Öçürip bilmezler ýürek ýarasyn, Niçe bolaýsa-da aýdym saz bilen. Çagalar hem oýnap güler şat bolup, Göýä agyrly gün bolmadyk ýaly, Arman käbirlerimiz şatlanyp bilmez Şol günler dolanyp. geläýjek ýaly Türkmenistan taryhyna ýazylyp galar ol dökülen gözden damjalar galarlar halkyň ýadyndan çykmaz diktator zulmuna düşen ojaklar ana şolar ýaly adamlar hemme zat geçer Ýöne geçende ýüklüje geçýärler. Şo sebäpden a men bir zady ýatdan çykarypdyryn ana Murat Maksat diýýä Salam agam diýip ýazypdyr. Waleýkim salam. Öýňüze hormat Maksat hemme töwerek daşyňa jan saglyk. Beýleki türkmenlerimiziň ählisine-de ähli öýleriňizde toý bolsun. Diňe Şatlyga şatlyk bolup, bir şatlykly günlere-de tiz wagtyň içinde ýetmek biziň öz türkmen halkymyza, türkmen halkymyzyň häzirki kyn gününde, şu wirusyň, koronawirusyň gidip oturan döwründe şu zatlarda bir agyzjyk birek-birege bolan hormatynyň has-da artmagyny, öýlerde toýlaryň köpelip, şu türkmeniň bagtly günlere ýetmegini arzuw edip, şu günki gepleşigimi gutarýan. Köp sag boluň, geljekki duşuşyklara çenli!